Эфирда дубль тапшыруы. Без бүген сезне районыбыз яшьләре белән таныштырырбыз һәм аларның уңышлары турында сөйләрбез. Сез инде телевизор янына якынрак килеп, тавышын катырак кына ачып куегыз. Булдымы? Бик яхшы. Димәк, башлыйбыз. Һәм инде киләсе минутларда сезнең белән Энҗе һәм Руслан булачак. Алдагы минутларда. Айнур Илшат төркеме зур үрләр яуларга җыена. Кызлар, кәеф сафалары ничек? Шәп! Яллашта сәләт лагерында сәл кешеләр тормышы. Айнур һәм Илшатның өр яңа клипларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Айнур һәм Илшат Бәлки, сезнең арагызда әлеге егетләр белән аралашучылар, аларның җырларын яратып тыңлаучылар да бардыр. Әгәр дә белмисез икән, таныштырабыз, таныштырабыз, таныштырабыз. Таныш булыгыз, Айнур Сабаның беренче номерлы урта мәктәбендә 10 сыйныфта белем ала. Ул уку белән бер рәттән төрле бәйгеләрдә катнашып, җырларга да өлгерә. Әмма моның белән генә канәгатьләнеп каласы килми Айнурның, үзен зур сәхнәдә дә сынап карарга тели егет. Ул төркем оештырырга уйлый һәм бу хыялын тормышка ашыру өчен дусты һәм туганы Илшатка килә. Илшат, әлбәттә, аның бу фикерен бикләп кабул итә һәм нәтиҗәдә Айнур-Илшат төркеме оеша. Егетләрнең җырлый башлауларына ел ярым гына булса да, алар район яшьләренең күңелен яулый. Шулай ук Барс Медиа һәм Яңа гасыр каналында кастинг үтәргә дә өлгерә бу төркем. Ә моңа кадәр Илшат һәм Айнурга бик күп тырышырга кирәк була. Бер җыр яздыру өчен генә дә ай-һай күп тир түгә егетләр. Көн саен студиягә килү, аппаратураларны көйләү, җырны яздыру, булган кимчелекләре өстендә кабат эшләү.

Сәлам дуслар! Низ кәйфләр? Белгәнегезчә, мин Айнур булам, ә менә бу егетебез Илшат була. Егетләр, менә сезнең төркем кайчан барлыкка килде? Безнең төркем, менә э, төркем безнең барлыкка килгәндә менә бер елдан Хәтерлим әле 23 январь иде. Ә менә ничек сезнең шундый 23 январь икәне, шундый берәни истәлекле көн име, үзенчәлекле көн име, ничек шулай истә калды сезнең? Э, Ул көнне без э, иң беренче булып сәхнәгә чыктык. Әлеге җырыбызның исеме Елама дип атала иде ул. Хамай группасы репертуарыннан э, килеп чыкты бу җырыбыз. Аны безгә Фәрит Абубакиров тәкъдим итте бу җырыбызны һәм һәм инде ул безнең без җырлаганнан соң бик популяр булып китте. Сез сәхнәгә чыккач, халык сезне ничек каршы алды? Халык сәхнәгә чыккач инде ул башта кешене безнең сәхнә тотышларына карыйлар, җырның записьләренә, яздыруларына, ничек яздырылган җыр, Җырлау Көйгә. манерасы, көйләрен, аранжировкаларын карыйлар. Әйе. Ну, аннары инде бер-ике тапкыр без сәхнәдә э, чыгыш ясагач, безнең Үзеннән ял- үзе- үзеннән үзе китте. үзеннән үзе бөтенесе дә уңайланды, җайланды. Без безне халык ярата башлады. Э, Әйтсәң дә, Әлбәттә инде ну, яшьләр инде. Әлегә кү- күз тимәсен, субханалла әйтеп бара. Булачак артистлар. Болардан була дип менә, например, шундый ба- төртеп караганнар бармы сезгә? Руслан беләсеңме? Андый хәлнең булганы бар, Менә центрдан чөп барабыз, Санер белән. И менә э, кешеләр узып киткәчен артан ишектер сәйр. Әйме, кырый кешегә караган шикелле карлар, или без шундый артык знай минуты, или безне шатмилар дигән шикелле була бу. Ә менә сез моңа ничек э, реагир, ну, ничек э, ничек карыйсыз менә бу карашка? Ну, инде без мин моны үзем бәк уңай карыйм бу нигә? Бундый аларның таныгаш әйбәт инде. Егетләр, болай үзегезнең альбомнарыгыз бармы әле сезнең? Кешегә чыгамы сезнең җырларыгыз халыкка? Альбом дигәндә үзебезнең 19 19-дан артык җырыбыз бар. Бер дискы үзебез ясадык инде, менә Алла бирсә, шуны тарату өстендә эшләргә инде.

Ничек эзлим, ничек табыйм, Көләч эзле минем гүзәлем. Сабалар Айнур Илшат төркем белән танышмы? Аларны яраталармы? Нәрсә көтәләр әлеге төркемнән киләчәктә? Әйдәгез шул турыда халык фикерен тыңлап үтик. Ә, Бу ике егет безнең Бик өметле егетләр яшилар инде, алар бик матур итеп җырлыйлар, барлык концертларда да актив катнашалар, нинди кичә булса да без аларны шушы кичәләрдә катнаштырырга тырышабыз. Аларны кече яшьтәге мәктәп укучылары да бик яратып тыңлыйлар аларның җырлаганнарын. Шулай ук инде менә мин күргәнем бар, олы яшьтәге апаларның, абыйларның да инде аларның ничек матур итеп җырларын тыңлаганнарын үземнең ишеткәнем һәм күргәнем бар инде. Шулай ук радиодан алар интервьюлар тапшырдылар инде. Монда да аларның халык үзләренең фикерләрен монда да аларның шушы матур җырлаулары турында әйтте инде. Мин бу ике егеткә киләчәктә чын күңелемнән инде ак юллар телим аларның киләчәкләренә һәм киләчәктә дә алар дөрес итеп үз юлларын сайлый белсеннәр иде. Төркем турында бик әйбәт фикер дә. Сез аларның киләчәкләрен нидә күрәсез? Аларны киләчәктә зур җырчылар дип матур сәхнәләрдә күз алдына китерәм. Ә киләчәккә нинди теләкләрегез бар әлеге төркемгә? Беренче чиратта үзләренә алдарына максат куйсыннар, шулай ук матур җырласыннар һәм беркая да югалып калмасыннар. Бу төркем миңа бик ошый, э, чөнки алар Сабада әле беренче яшьләр төркеме һәм аларның бигрәк тә э, заманча җырлары безгә күңелләргә хуш килә. Минемчә, бу төркемнең киләчәге бар. Әлбәттә, мин аларга алдагы көннәрендә дә уңышлар телим. Э, киләчәктә дә үзләренең җырлауларын туктатмасыннар, дәвам итсеннәр. Э, бик матур җырлыйлар, яшьләргә бик ошый алар. Айнур белән Ильшат төркеме э, ярыйсы гына җырлыйлар инде, болай шатабыз инде җырлауларын. Ну, гел современный җырлар җырларга тырышалар инде, ну, әзрәк менә олы яшьтәге кешеләр өчен дә җырласыннар инде. Киләчәкләре дип инде үзләре өстендә эшләсәләр булыр инде. Мин шулай дип уйлыйм инде, нәрсә дип әйтим тагын. Әни кеше буларак сез үзегезнең малаегызның эшен хуплыйсызмы? Э, хуплыйм инде, үзе теләп йөргәч инде сүз әйтмибез инде без. Ул шул мәктәпләрдән кайта дагын э, чыгып китә инде. Шул җырга да җырга дип йөри инде. Әле тегендә барабыз ди, әле монда барабыз ди. Без каршы килмибез инде. Тәртипсезләнеп йөрмәгәндә инде урамнарда, теләсә нишләп йөрмәгәндә шуңа күрә Хуплыйбыз инде. Тапшырган төшергәндә без күп кенә кызыклы вакыйгаларга юлыктык. Саба урамнарында интервью барышында халыкның журналистларны күреп качулары, Эфирда төшкәндә ялгыш кына сүзләр әйтеп ычкындырулары, кинәт кенә туктап калулар, Сәләт лагерына барганда машина ватылып тәгәрмәс алмаштыру ватларына ни тора бит. барысы да булды инде. Машина ватылу дигәннән, ул үзе бер вакыйга иде. Тәгәрмәч тишелү сәбәпле юл читенә килеп туктаган егетләр бу күренешне нәрсәгә юрарга да белмәделәр. Барасы юл ерак, сәлкешләр көтә, ярдәмгә бер машина да туктамый. Кәйфләре кырылып беткән егетләр бер акага кул күтәрәләр, ә анда Айнур Илшат төркемнең җитәкчесе Фәрит Әүбәкиров була. Күпме артыннан йөгереп тә интервью ала алмаган егетләр өчен язмыш үзе аны юлларына чыгарып куя. Димәк, бер кирәкмәскә генә тормаганнар алар сәгатьләр буе юл читендә. Машинаны бергәләп төзәткәләп, тәгәрмәчләрен алыштырып куйганнан соң, егетләр тәмләп интервью алдылар. Айнур белән Илшат алар бик үзенчәлекле егетләр инде, бик тырыш егетләр. Менә алар иң башта миңа килгәннән, беренче көннән бирле, минем түгәрәккә килгәннән бирле, э, безнең түгәрәк йолдызлар студиясе дип атала. Алар үзләрен музыкаль яктан бик сәләткә менә ничектер омтылучан булуларын үзләрен күрсәттеләр. Һәм алар аны дөрестән дә исбатладылар. Э, Безнең менә шул берләшмәдә йөреп, алар музыкаль белем күпмедер алдылар. Шулай ук тавышларын, тавышлар өстендә эшләделәр. Һәм без менә алар белән төрле җырлар репертуар сайлаганда гел киңәшләшеп сайлыйбыз. Аларга киләчәкләре зур, уңышлар телим. Әле алар мәктәп елларында, мәктәп сукмакларыннан таптылар. Әле алда аларны зур ну, музыкаль карьера буенча зур бәлкем уңышлар көтәдер. Может, алар артист булырлар, бик танылган. Мин аларга Главный шул алдан бер дә артка тайпылмаска, гел алдан барырга шул теләгем минем аларга. Руслан, әлеге азапланулардан соң да барып җит алдыгызмы сез сәләткә, юкмы? Нинди барып җитмәгән инде. Әле барып җитеп рәхәтләнеп күңел ачтык, дискотекаларда катнаштык. Бик күңелле булган икән. Кызганыч, мин генә юк идем. Ә син аны зәңгәр экраннарда карый аласың. Зәңгәр экраннарда карый аласың. Зәңгәр экраннарда карый аласың. Сава халкы күптәннән үз итеп өлгергән Айнур Илшат төркеме район үзәге белән генә чикләнеп калмыйча, башка авылларга барып та концерт куеп йөри. Күптән түгел генә егетләр Ялышта сәләт лагерында булып кайта. Концертны җырчылар Хәйрия елы уңаеннан оештыра. Ә сәләтлеләр өчен бу менә дигән ял итү чарасы була. Айнур һәм Илшат җырлары Һәркемнең күңеленә хуш килә. Тәлкешләр төркем егетләре белән бергәләшеп җырлый, бии, күңел ача, кыскасы, барысы да бик шәп була. Айнур МС Илшат төркеме Ялаштау сәләт лагерына сәлкешләрне утлы табага бастыра. Монда бик тә күңелле. Кызлар елмая, көлә, күңел ача, рәхәтләнәр, бииләр. Мин үземне менә мин менә үземне кая куярга белмим, үземне аларның мөкибән булдым, аларның җырларына шундый матур. Менә халык, менә кызлар, менә, менә. Үлеш менә, җәмәгать, гафу итегез, булмый менә. Үзем кертим, булмый җәмәгать, асламагыз. Ой. Мин бу егете Раил исемле булам. Искәндәр, Искәндәр, шулай буа егете, буадан килдек. Без бергә. Әйе, без бергә. Э, Җегетләр менә монда Сабадан э, Айнур МС Илшат төркеме килде. Аларның җырлаулары, аларның сәхнә тотышлары сезгә ошадымы? Әйе, чын килеп әйтәм, потому что аларның бер үзләренең мотивы бар. Үзенең стиль дип әйтим. Алар алгыда да шундый үсеш яуларга тиешләр. Җырладылар әле генә, әйеме? Биби арып бетем. Тезләр кылтыры, йөрәк тибә, моны үзем дә тирләп бетте моны. Вообще, әйбәт бай, барсы да әйбәт, матур бирелер, жырлыйлар. Ис китмәле, күз тимәсен дип әйтсәм. Кызлар, ничек хәлләрегез? Шәп! Алда гел, алда гел, монда рәхәт, шуны бел! Кызлар, э, сәләт лагерына кайлардан килеп эләктегез?

Безнең теләкләребез алар шушы үзләренең юлларын дәвам итсеннәр, шушы стильдә эшләүләрен дәвам итсеннәр. Һәм безнең уйлавымча аларның киләчәкләре зур булыр. Һәр вакыт эшләр башлана дип. Бүген Айнур Сабадан Айнур белән Илшат үзебезгә үзләренең җырларын безгә җырлап киттеләр. Бик күңелле булды, бик әйбәт җырлыйлар, әйбәт малайлар.